machiegni e kinde machalo koda maendi e chenro ni jawinjona en chier mabende oganda luo geno malich ahinya odiechieng' machalo koda ma mabende koro gibet piny ka gichiko it gidwa ng'eyo ni to weche mage ma kawuono dhi wuok e wi got ramogi kotenre kod ngima mar dhano e dak e ngima masani nyinga to obi jakome nyathi kimirwa wantiere ewi got ramogi kaendi kod okinja makambo kod okinja aneno ka oselimo degi moko kaendi manyisa ni juogi ogolo weche moko mantie manyalo konyo piny okinja ok ang'e ni chal nade o wuod komenya ruaki ing'e ni degi gin gi thoth ga koro gichal ajwa ero mili idhi adhiya ni tup tup tup tup kichopo to ka mikwanye ero koro kaka ineno kaluoro idegigo ang'iyo ni to juogi dwa nagol chik idak mani ing'e ni gin idegi apar ero koro e apar gi ma- ma- motera madhiye koro kaso lweta i dak mar auchiel ero kagolo to ayudo ka juogi dwa ni nawuoye chik apar matayo ng'ama ng'ato obiro limo kuom ranyisi abiro limo kinja ewi got e, ramogi ka kibiro ni chike matayo kinja ka E- atobi odonjo Ero. awinji Aya, to ng'e ni tinde nyikwa ramoga jwang'o weyo kitwa gi timbewa ero bu kata Tin- chike mege limbe be tinde iyudo kurumo yudo ka ji ni gweng' ng'ato osetieko kata dweche adek kapok odhi limo wadgi to gina gina jogweng' jomoko be odak i dala inyalo yudo ng'ato tieko dwe achiel kapok odonjoga i od wadgi to en ena dala achiel rangach kende moriwogi jodongo nohero limbe to joma ilimo be nohero welo nikech ne ging'eyo nitie olemo maber mawuok e e chike nitie chike kanyo ma nitayi awinji ibudhe bath ot tipo ka pi komolo kod ng'ato ero kata i kata ipoyo ka jasiki odonjo kata jagweng'o mondo olimi ero chike mage mane ramogo jwang' oketo ni tayi ka gima kamano timre chik namba achiel nyakuo ramogo ajwang' wacho ni nyaka irwake ei ot ing'e ni ka ng'ato obiro limi oa mabor oja gweng' oja dala odonj gi gweth ei ot Eh, to chopo tinde nitie jomoko ma ka ng'ato obiro lime to ro- ketim ni lar ka Eh, gi mbaka mang'eny jomoko tindo kawo nyaka tende moko ti- o- o- oguro e tie e- e tie e tie yien e e bath ot kama Eh. ni kanyo mo- emo- emoten emo- emokire Eh, welo ne nitie maembe moro ni kanye mibudhe moko bende ti oloso round hat Eh, ni kanyo ni kama koyo kuodhogie mayom e koro kanyo kanyo bende ber e, nikech e, koro kanyo to dwa chal duondi ero ma ka ng'ato obiro to koro inyalo kuothe be ng'en mon masani kidhi ode ehe oserwaki ot kacha to koro idwaga wacho gimokeli awinji to wach ki- kanyo wach kidek kethre awinji koro mamiyo chik ramoga jwang' ne dwaro ni ka ng'ato olimi to irwake e ot iwach "Ei, machiegni ot matin ot ema nyaka okwongo donjo e iwinjo kata ka gin joma mine "Ei, machiegni ot dhako wadwa koro en emotamre ah wewa wabed e- e- Wago e mbaka varanda e- ka e varanda ka. e varanda ka iloso to in iwuon to nyaka iwachne e ni "Ah, waru- arwaki e ot ing'eni ng'ama olimi ok igeng' idho ot kata oyudina kitimo ang'o ng'ama ra- ing'eni ng'ama rach tinyalo geng'o Awinjo. nyaka wanyis nyikwa ramogi nikech sema ochiemo ni nyiew tv ni mama rabet ero jakuo donjo isesome isesome mae ng'ama obiro kachero ee ng'ien kata kodonjo e ot ibiro neno ka wang'e miel miel wang'e sokore e kor kor ot kaendi koro en ng'ato kailano eto chik oyie Aha. inyalo geng'e be inyalo some gi chon kaka obiro kod kaka onyono kod kaka wang'e neno ero nyalo nyisi ka- gima en A, ging'ere gin e gweng' to ging'ere Ero. ong'ang'an ang'ane to ibiro kata samoro dwa nabiro somo Aha. kaka yamo ringo kaka i odni chal kaka i odni chal koro chik namba ariyo nyakwara mugajwang' ma bende tayi ka ng'ama ng'ato biro limi wacho ni nyaka irwake kod lamo ng'en ma bet iwinyi kwara mugajwang' wilo yudo kidhi limo ng'ato to kisedonjo Ero. to ni machiegni kom Aha. to mbako chakre achaka to ramogi ajwang' ne dwaro ni ka ng'ato biro limi to ukwa nyasaye ero Eh, nyaka ilam nyasaye nitie jomoko ma ok ochung' i pien awinji e, to iti in gi tiendi inyalo dhi limo jowadu koro Ma- ma ka wendo donjo nyaka irwake gi lamo ti ing'e ni kata lamono ji kiaga baba Maka- ruoth wuod osimbo Eh, wuo- wuon osimbo ne nyaka wuoyo wuodho kod wuod kama bor mochopo kanyar kama bor ochopo ka waduok riero kamano ing'e ni la- yudo wakwa ngima lamo be nyaka ket ka ng'ama ong'e lamo Ero. Eh, ing'e nitie jomoko mokia lamo Ola- iwe nolamo maber to we- wechene oruore oruore Mieno nyalo wacho ni baba ruoth wuon osimbo. Ero. Aneno kitiyo kod wuon akoth bi kowo ikele ka jaduong'. Ero. E, ineno kowuotho gi tiende ma kata kudho ok ochuowe. ochuowe. E, ing'e ni mano kowinjo to iwacho to. Kendo kudho mane kendo.
Ya, Ang'e- ya ni kendo aneno neno kudho nana aonge- aonge wuoche ya. Ana u-
ana ubiro na biro limo ng'ano kare na i- Yawa. Eh, nye- jomoko kia lamo Igetie ga moko ma nyaka ichik iti matut. Eh, chik- eh, ka ng'ato lamoni Eh? tichiko titi kiketa keta pachi ni nimiga wang'i Nigo amen, mok Eh, ing'eyo amen. to weche ang'o ma Inyalo weche mage tiek- miwacho. inyalo tiek amen ka kojiro chuo ibotieko Aha. Eh, ngaji ti ineno ka ng'eny wuora ineno kochopo ka Baba in e koth wuon chiemo. imak tiend jomoko manyalo biro ka isekelo wuodi Eh, koro nyaka ibende ibedo ng'at ma kata ko- kirwaki gi lamo Eh. tichiko ithi winjo ka lamo wuothi dier ot ka Eh, kigoye min ok ichodh achera min kapok iwinjo gima lamo wacho sama ing'e ni idhi kidenyo Aha. iwacho ni aba adhi e kowadwa ka kata ka iwuora ka tiwinjo ka kochiwo lamo iwuora seneno kaka otek koda e ot ka asetieko ndalo ariyo kaka konyra gi nyithindo onge kan mani pije ni pari akoth nyara oyudie pesa miduokego e skul Ehe. an matek ng'e ni kidenyo koro kibudh kanyo to kata kane dhi kwayo kony Eh. koro kik iting ta dhogi ne dwaro kony e odno Eh, eh, nikech iwinjo gik madhi Odno ni mbele ka. matek. Eh, koro lamono samoro nyasaye ema wuoyo kode Eh. nyisi gik gi- kaka en kanyo Ero. aya chik namba adek jakwara mogajwang' ma bende itayi kidhi limo wadu wacho ni nyaka ichik iti iwinj wach mokele ng'eni wadu kokawo thuolo mare mobiro limi in bende nyaka ikaw thuolo mar winjo wachni ok ni iwuoyo to ineno tv ng'eni ng'ato chako pimo ni chandruok mokele to mino omolo adwa ni dhi wuoye gi jochamawa ka Eh, in in jakano cha winjiga mondo miya gimoro tisemna buogri winjie gima ma- murate wacho kacha gini wang'ni okuyo miyo baba O- kiketo ithi e, nyaka ichek ithi wagni baba oidho milima nyaka iwi got malo ai gini gini gini awinjo kaka joka wacho ing'eni kendo koro Eh. chal ng'ama dwoko ng'ani iwach odok chako kendo manyien Ero. E, koro wadu kolimi tichiko iti winjo wach mokele e, koro kiket ginene nitie jomoko ma ipimone to odo muo gi dhoode kanyo nyaka ibed ng'ama ohero rwako welo nikech eh, ng'ama ohero rwako welo chiemo ng'ama obiro limini noresi ka intiere ngango ka ngima nitiere e kinda kuom Eh. brasumbi Eh, samoro ochako pimoni eh to in idiyo sim Eh? pimoni to idiyo sim ma ichako wuoyo gi sim no Eh? mano e gima dhi mbele kono Eh, nyisgi ni wabiro biro abiro- achana abiro biro nenogi koro ichal ng'at ma Ero. okodich gi wach wadu chik namba ang'wen nyakwara mogajwang' ma bende juogi golo ka nyalo tayou mondo okonyu ka wadu obiro limi wacho ni ng'ama obiro limi kokwayi gimoro kik itame wadu mondo iri okinyi ni nyathine ochando gimoro kata tuo ochande gi tuo otieno ka in kod siling mia abich to imiye ting'e ni jomoko nitie ma ok ong'eyo ka nyasaye tiyoga samoro jagopi moro nyochuli aluf moro ariyo ero to ng'ato mondo kinyi ma king'ego biro dwa mira ariyo nyasaye monyise ni dhi kuro inyose yudo nya- nyomiye gimoro koro ing'e ni kitamri ichal ng'ama kuodo wi nyasaye ma nyomiyi miya miya ma kata ki- miya matin timiye eh, timiye gimoro matin mm-hmm. kik iwe aweya nowuog to pesa to in go kionge go mm-hmm.
to kite nyasaye bong'e ni onge nionge go imamo min kwara moga jwang' machon ne nyasaye keto gik moko e lwetgi mm-hmm. eh, ing'e ni wuod komenya ng'ato mondo iri okinyi ero kaka ineno ramogi kele e chikni ero to ng'ato kolemo onge chieng' ma malaika kelo gimoro gi briefcase ni lambi nyodonjo mm-hmm. iyude na kuom wadu mhm. koro biro limi no kata moromo kodi kata mogoni sim kata modiro ni e yor digital eh eh kok tibe kiromo gi wadu mo awinje to mi gi mo mhm. ka ngato obiri dala ni kwayi kitami bi mhm. miye matin chik namba bich nyakwara moga joma be tayi ka wadu obiro limi wacho ni ka nitie gige bunde ich bole mesa e kama koro tamo ga nyikwa ramogi sani biwinjo ka ti limbo rumo okijige ni bolo gik moko i mesa ni nya- inyalo ketho wi ng'ani mi wiye wil kod gima nobiro kwayo koro odeno mana- odeno mana wich kuot e ting'e ni to ka koro oserwaka kama to gima an akwayo ni be an omiya to ah, donge king'e ni gik moko nitie kidhi kwa ng'ato gim- kidhi kamoro to ywayo soda moseyaw wiye ing'e ni inyalo goyi go bindi ing'e ng'ama ogo bindi o ah, ing'e ni ka, ka, ka, ka mesa rach eh eki bendi neno ah, to ka ma- mabudhe mana seche ariyo ero to ji nyikwa ramogi tinde ok limre nikech juogi nitiega matero ji limbe ero to juogi matero ji limbeni oheroga gik miwito e wi mesa e, ma ng'ato kolimi to nyaka wi mesa ka chapni matin mit limbe gin gik magwenyre e wi mesa kamano mano nyaka mi olo kamano ni bende time kamano gin gik mabedo sani osechido chunji gi dhi limbe nikech an kidhi limo nyawadu hmm. to weche ariyo adek ang'wen ema koro wuok itoke koro mago gik mosechido chunji wuodi komenya sama ng'ato lemo ero majuok odonjone iwinjo karo owuoyo iye ero wan joma nigi juogi wabe kwa wuoyo ero to wawinjo ka juogo orwako ing'e ni sama wacho ni mit limbe ero gin gik magwenyre wi mesa imesa iolo mlan ero Ero. manyiso ni juogi ong'e ni mano e gima onego bed ni timo. Kamano. Eh, kamano Kamano.
Ineno, tigo oketa wi ma nyikwara Kamano. mogo onego neni Ah, chik namba auchiel Ero. ma be tayi nyakwara mogo ajwang' ka wadu obiro limi Ehe. wacho ni kik ibed ng'at ma ka wendo oduogo odwong'o dho ode to pando chiemo gi wechegi ken kwara moga jwang' moko wega ni gin miriambo nitie jomoko ma ko obulo gweno to koket chiemo ewi mesa ka ng'ato dwong'o ni tap tap odi ka kata olamo to ng'ado lamo awinji dwok dwok ocha Dwok. Eh, Koro nyithinde be ng'ano dongo kong'eyo. Min ode bende ong'eyo. To chik Ramogi dwaro ni kiloso giri moro e wi mesa, ng'e nitie Nyasaye makelo ji. Tira ikete e wi mesa. Diya e wi mesa ni to kugo lamo ni. To tap tap. Ng'ato osedonjo. Nyaka rwake nikech obende okelega kong'e ni obiro yudo gino. Ah, chik namba abiriyo nyakwara Mogajwang' ma bende juogi dwaro notayi ka wadu obiro limi. wacho ni kik itang'o ng'ama obiro limi ni nitie jomoko ma ka ng'ato lime limbe en hera to nyasaye e hera awinji nitie jomoko ma ng'ato lime bwana in limbeni en ga mana sa abiriyo nadi chieng' moro bende ok ibire sa ochiko ing'e ni onge ng'ama onge chik matamo jawanyo limbe chik onge Wani- chiemo bende ilima gokinye itera dhi doyo ee ing'e ni mano koro ing'e ni chwoye go jiwo to jalimbeni thoye mok ing'e ni tinde obiro Ero. mandulo ji piny e ng'ama limi sa duto ni chieng' moro en madokwanyi Mm, kaka koro ikethri ee to- e omiyo ji owe tango ng'ato ka wadu ero biro limi sa- sani menie gi thuolo dhi lim nyawadu Eh, kata mumi ng'eno kotamo onge kuma mu- muma wachona ni her wadu kaka iheri iwuon sasa ma wendo donjo rwake irwake onge sa wendo Eh, koro ka en sane en gana abiriyo obende mana e sane itim tim kuma ger ma sa abiriyo koneni kidonjo to sena loko wang'e to kit luok dwa ma chik namba bor wany kwara moga jwang' ma be tayi ka wadu obiro limi wacho ni koa mabor nyaka inyis jodala e chik luo ng'e ne wacho ka wendo a mabor tinyiso jodala nantie kod wendo biro lima bi umosi eka wendo ka a to wacho ni e nyocha dhi limo ng'ane jodala gi kane gihera koro nyithindo be nyaka ng'e wendo Eh, ging'e ni ma en wendo mowuok kuma kama kama to nitie jomoko ma ka wendo olime olinga alinga kanyo chik dwa ni nyaka iluongie ji bi bende nyis ji ni ma to osiepna ne wati kode kuma kama mae to wuod waya ma ng'ama kama to ka in ng'ama obiro nindo achiel kama to bende iwuoke kode irierie kode e kor gweng' inyise juogi mar kor gweng' e to ong'eyo kor gweng' Ero. e, wendi ng'e ni rwaka rwaka to rwako wendo ngeche ng'eny chik namba ochiko nyakwara mogi ma be tayi ka wadu obiro limi wacho ni ng'a- ng'ama ng'ato olimo nyaka um dhier mare ing'e ni ka wadu biro limi nyaka ium dhier mari tem gi yore te E, itemo gi yore to itemo rianri e, bo bo ne ni dhiga maber to bende ng'ama obiro lime bende kik gol dhier mar od ng'ani ka tero oko e, nodhi lande nodhi lande E, bo bo ang'e na kanya neno ni dwa ni wabwa gol ta chike matanga mo odhi limo wadgi eru to nyikwa ramogi nyaka ng'e ng'e nitie nyikwa ramogi moko makta gweno eru an, an gwenda to dak abul ya gweno achiel maritogo wendo kara en wendo mane chon ing'eni chiek waramogi ne pidho gwen mamoko ritgo wendo to wendo nyalo muomre koka wendo muomre tiloso ne gweno to kuma ti ochopo ma nyikwa ramogi yudo ka ng'ato olimo wadgi to a mabor to renje na gi kuon galot ok ijige ni kinde machon mag juogi mag ot ramogi cha yudo kata ka jaduong' orenjo im piny o- o- orenjo diel piny Eh, ni To wendo. king'iyo ng'ama irenjo ne diel ya to tam tam to ya diende nano cham gi jare karo dwar mondo oluong nyakusiepe ma koro gweng' mondo gichiem Nyaka- ogwende mobro limo nyaka gi. jodala Ero.
Eh, koro iwacho koro ramogi ji chiemo to ramogi wacho Ero. dho wendo nokonyo jodala kamano Eh, ngeni ngeni da- dak dak ng'adnu ginene diel Ehe. kata rombo nucham kata gweno Mhm. to ka wendo biro to koro iumo wang' to ubende koro yudo kaka uchiemo adhi limo ng'ano yang'o na mana im eyo yang'o na mana im to oyang'o na mana diel ng'en koro owacho no kowacho noyang'onwa Eh. koro igeri oyang'o na oyang'ona ero to gino be in ichamona matin mero yang ne diel baluonga mogeni malich manadino jomoko ng'en ne mi kata imiyi kata matin ikowrigo Ero. idhi chamo to mano ing'e ni mane kelo hera masani to koro wuoro momiyo nyikwa ramogi koro tinde limbe limre ni emomiyo juogi golo chikegi chik namba apar ma koro watiekogo chikegi matayi ka wadu obiro limi wacho ni ng'ama olimi ka a nyaka imane gi gimoro e mane ni ng'en dholuo machon Ero. ikowe gi Nyaka gimoro ikowe kod gimoro.
e, ka en jal- ka en eh, jalimbe mapile tikowe kod mbaka e, ng'eny jalimbe mapile duwe idhier kodonjo ka Onyalo nyi choko. kowe gi chamo gor ariyo kendo kiny ne kendo ochako kinyo duogo. duogo ka oganda orwecha kori en en eti kowe gi mbaka ento koro dhogi ma nyaka iket mamit e mbaka titwang'a twang'a kode biwe ka koro donji yo madhi dalagi Ero. tiduogo to ng'at malimi matin tin nyaka ibende bwoge ne ka joma mine ng'en ne chon oherre wacho ni eh dhako wadi lima alima ka nyoro nya kwanye ng'wen moko ka Ero. wamiyi kumbe kumbe Eh, ing'e- ing'e ni ji- joma sani opogre ma kata mana tinde Eh, kuon kende yudo ka ng'ato ing'e ni nyalo bet noonge mogo ero mutedogo kuon Aha. to nikech ji sani ko ok limre kata idala tiwinjo kowacho mna ni ringi dhi nyisi e min omolo Eh, ni kuon odhiekna ero oolni mogo ka kiny adwoke kinya bro duoke ne gorogoro Eh, eh, tineno koolo mogo to kobiro titeda teda kuon modhi e konge Ero. sani diwa- diket pi da kuon ni rito ng'ani kuduogo ae be digedi kinde machon ka nyiwa ne tiyo matek yawuoto ne tiyo matek miyudo ka olembe gi omako i dala omako puothe iyudo ka jaduong' okalo chiel kama to kochikre e pa- e- e ra- e- e puodho to dwoko oliero rabolo kaw rabolo ni dhi ted ni nyithindo cham Eh, to ka- nyasaye riek malich ma eh. kata na sama koro kech biro ni Eh. maembe ing'e nogologa Ero. to sama maembe nyak ing'e nyasaye riek ng'e ni jogo biro chako chamo kapod tindo urieyo bembe obwogogi ka chieng' ubembe orumo to maembe ochiek kendo kindoga duogi maduoga yiego limbe mag kandeyo nong'eyo hoyo nyithindo e kane tong tong kata gweno gweno to ti tinde kipenjo ng'ato ni dhi kaneyi mogik karang'o okia Okia, okia. To nikech onge ok jogi kilure gi nitie nyaka chikegi joma kia ka negi okia nikech ok luw chikegi nodhi kanergi Eh? ji korwake dhano range aranga to chon ing'e ni nyathi Chudo mugogo kod ka nergi ochido to nyathi mugogo kodonjo Ei. ni to chamo gweno koni to mikowe go to tong' Ma- mano nyathi nga mano kewa ka Eh, kotim iyudo ka nyithindwa gogni Mm. kata oromo gi nergi Mm. to kia mos amosa ka ng'ama ne pok onenoga koro juogi bago sebo gokinyi nyaka koro juogi yanga yanga wachene Em. nyathi nyaka ng'e kane mage mondo chiemo oro- orwake maber e ngima mabiro mana koti- kol- koluruo gi chike mag limbe mag limbe Hey. Eh, ni ka nyaka iwo donjo to nyaka make ne gweno Ero. koro ko ato odongo kong'eyo ni ne- kos- ka- ka nergi otho to ng'eyo no nera mane miyaga gweno cha motho Ema otho. to in kidhi tiromo gi nyakewi rangach ugwenyre ti bende Ikiaye. ukiwo gi ndiki Ni mano nyathi ng'ama Mamu- donjo. mamudhi nadi nodhi maber no ang' imosnago kidok to in ya okija moko bedo osepenjo nyaka ikend nyithindo e dala ni mato nyathi ng'a to mano nyathi Ma- nyamin mano nyathi nyamingi manyiso ni nyikwa ramoga jwang' olal Ero. to giweyo chikegi Awinjo. koro ageno ni ka gimako chikegi tibiro yudo ka limbe duogo kaka ne kare kendo hera maluocha duogo jawinjana wan kod okinja makamba wi gotamo ka indiko okinja kolo chik apar matayo ng'at ma ng'ato obiro limo mae wach mosebedo ka chando ji ahinya nikech nitie jomoko moluoro limbe ma bende ngimagi osebet e kinda kuru koda sumbi monyalo tuore oto kaka okonyre onge nikech ng'ama biro lime onge tiwacho ni jal milimo en jal minyalo res yore mathoth ka entiere e kinda kuru koda sumbi to bende inyalo rese e yore mathoth e yor kony kotenre kod joma biro lime nyinga to bi jakobo nyathi kimirwa